Mutshasi MC namuntlha ni tirhela kaya leswaku ngo kambe ri mavenda shumela ni ha ni ku shumela haya namuntlha ni tirhela kaya kaya ni vule hi location ni ni vula ku ni tirhela ka chavalala namuntlha ye hawu famba u kuma leke u ngoveni ni hundzuka ncindu vunga yi kaya so namuntlha hi le kaya mi nga hi xerhela video leyi ha swi tiva ku na challenge ya load shedding ka tindhawu to hambanahambana so n'we mi nga koho ku va kota ku ka va catchupa nampundzu lava catchupaku nampundzu na n'we mi nga koho sweswi yo karhele ni cini ngopfu namuntlha a ni tshama ni cina so vi ri chava u tsake hikwako van'wana va ku amiye van'wana va ku khwini ya ka gazi van'wana ma swi ta ku ve ri hi n'wana beyonce va vula hi mhaka yo mina mali hi mhaka yo saseka hi mhaka yo yimbelela hi mhaka yo cina hi mhaka yi

va ta amukela nongonoko i-next hina hina hina hina khwenya ka gaza mhansan glen ve ri swi va khoma kahle hi ku swi va khoma kahle mona mi ni swi vula hina beyonce wa ka gaza mhansan glen hi nge ni risimu rin'wana hi ri rhandza ngopfu hi ro ri nga ndla ku ni ti thyaviti ku chaviwa hina swi sukeli ka nghoma leyi

va landzelaka ku landzeli laha ah. ni tsakisa van'wana a ngo sandlas mm, a ni ni cece xivongo se a ni nga ta va sandlas ho a va la ku mi teka swa la va mi teka wenu o swi leswi swi fike kwini sweswi swi le ku tshama a ni tlaneni loko lo

ve ri nghoma leti ya hi nga nghena hi toho ta va bela um leriya ro sungula ri kumeka ka album yihi leriya ra vumbirhi ri kumeka ka album yiku muni va byela leswi tinghoma leti a ti ri ka album swivongo vananga number one i vana lavantshwa album loko ta xididi loko ta xivongo
yi ma ni cheka lava ngo a hi twani ku va vula va vula n'wina or va vula mina or va vula hinkwenu na mara loyi ni n'wi twaku swa gode mi halaka u ri na mi rhandza mhani then mighty kid ku fela m- what what a ku byala beyonce va tlakusa voice swi ri a va vuli na mina Oh. ivi na mudi a ku a va a va nga mi twi kahle Atwakale.

ka vana lavantshwa ri ri hetisela ri ri dovongo i dovongo second last hi xinghezi hi leya yi yi tlhandlamiwa ku ri leyo leyo hetelela a yi tshiwe ku vana lavantshwa vana lavantshwa so loko mi tshuka mi ti lava mo cheka ka album leyi nga thwaku vana lavantshwa ti le ka album yin'we ti ri timbirhi manisandlani Eh, hi nge se vulavula ngo hi vuyimbeleri bya n'we hi kombe ku moya wo vhela ka awadi yin'wana yikulu yi tisa hi le wamakonyana ayiti ayiti awadi yin'wana yikulu yikulu ku kula hi vuli hi sayizi ntsena
tate na xexewata naswona ta va komba ku nuna xin'wanyana

Pan South African language board. Okay, swi vula yini? Swi vula ku eh, multi multi multi what?
Multilingualism. Swi vula ku eh ni kumisa gwadi hikuva ni tirhisa ririmi ra mina hi ku hetiseka na ku hlantsweka. Mhm.
Vona va tsale ku multilingualism. Because now all because we fight Shilungu. No, this is multilingual, multilingualism, multilingualism. Hey, tongue twister. So, mu- multilingualism swi komba ku i munhu loyi mara hi hi- hi ntiyiso a kota ku tirhisa tindzimi to to tlula timbirhi. Eh, ku tshamiseka mara. hlantsweka yes that's why ni ku ri loko yi ze yi ku multi i tilanguage to tlula timbirhi ni ngo tongue twi swi teka ku ri hlaya so a mi se tshama mi tshama mi mbala hi ri rin'wana wena mm, mazamazama a ni ku fana sweswi loko va na station ni fane ni mbala hi xizulu

doctor man a ni la ku tiva ku mina munhu ke evevele ku moyo vele kahle kahle a ni nga ha lavi lava mi a mi fambe hi swa ntirho Oh, swa munhu. ni la ku tiva ku me me ni famba na meneja kumbe ku na munhu wan'wana loyi a ngo ha kun'wana na kun'wana la mi ya kona ni ta va ni ri u va na ku kona lambisa ne manager leyi kumbe fone a ni fambeni ri nexe wambirhi laha ni fambela hi dokodela a ni ri munhu na vona

okay vunesa leyi why mi tshike vunesa mi nge ka music music va vulavula hi ku nga tsongo swin'wana swin'wana nyiko n'wana bot a wu nga ri nyiko ya leyi ya ndzhaku ya vutisa swin'wana Eh, mesikirini wu nesense mi ku sembe ni laha swo yimbelela leswi a swi fambi leswi a ni swi koti ku tshungula vanhu a yi kona u nga swi koti Eh, a ni a ni swi rhandzi ngopfu leswi a ni nghene vunesa nineteen eighty seven Oh, ive ni suka

kuyimbelela a ni nge se a ni nge se va ka grade mara a ni ri a ni ri a ni ri kona kun'wana kwala ve ri mi le ku ni dobeni vanhu lava ve ri mi ni langusa leswi va swa ku hayi xi zama yini xexi so so hi mi yimbelela ku fikela la mi nga fika ka number mani i number mani leyi a yo hetisela hi nga ka yona dobongwe

kumbe lava va ri koho kumbexana vo va va lava vulavulaka hi lava va ri koho mata mani la yena mani ta ka va sek and ingaku uh, ya rhumelani ti-request mi mi mi mi mi ti vutisela swivutiso n'wina hi n'wexe okay luya u alini hello
Aye, minjani? Hi tsakile minjani?
Mpfukile ka tata. Mpfukile ni minjani ka mhani?
Hola.
Ya. Madam sasekini ka. Hinkwenu kumbe mhani ntsena?
No, ngoma saseke nga chaya mara mhani a va twali ngopfu ka va ngeteli volume, ngetelanga na volume.
Ipuke njani?
Epukeni. Hola.
Sana tswala nyana? Eh, sweswi ha matswala mara loko ni nga requestangi mi tswakela la hansi a ngeteli nyana volume chava
mara mina ma ni twa na
ewe wa tswala chava mara mhani a va tswali volume ni ngetela yihi loko mi mi ni okay ni vu- ni vutise swin'wana ta zama ku tshinelela
mi gandisa ku xibela xa n'wina
Hey, ai, ni swa kona manani ni gandisa aka mhana anakanya a 14 nkarhi wun'wana ni gandzisa ka manchaka kwala ka siyandhani kumbe ka mhani va ka makamu kumbe ka mphambo kumbe ka ka mbalati ke ka mbalati Eh, eish, mi nga se vala ka hina Oh, no a- chuza Amanda ti- ku ni ya kwini mi ri Sure.
Me ni ta tisa ku hala ka ka ka siyandhani
okay tisani u wele kwini wena manana
no le babangu yo le baba Hola, no go wena hola. tesa ka senda ni cancel se se wo hi cheka van'wana ku musa uri va twalane okay no oo vele baba Eh.
kwahala ka manjiyanjiyani
kwala ka Okay. manjiyanjiya hola Oh, yi kona manjiyanjiya ha n'wanuna ya ha ri kuma njhenjhe ku se vana va ko va kusele vana va ko ya xota vo botfosta va ka manjhenjhe a le i qambe le hi ta ka qambe ku lone lan'wana hi twa ku yo yo la ku la ni vone ni voni cover ya kona ni swi twa ku leyiwani yo va qambe straight ni byelani mina loko risimu leri ra ku mi vana va mina vana va mina mi vanghana va mina mo va munghana n'wina kahle kahle handle ka ni vule kahle ku me munghana wa mina i maponyana a mi n'wi hlayangi na ngomeni mhansevhane na mihleketo na amxi na kwetsi na mahlori lava ni tirhaka na vona hi vo vanghana va mina Mm. a ni laha tingomeni ni twe mi hlaya tranquility e laha na lava ku zama ku kombisa ku Mm. n'wana un'wana na un'wana Mm, i fanele va va- wa xisati i fanele va munghana na mhana yena mm. se hi ku na lowa xinuna ni mhana yena ni ba yena swi vula ku ni munghana wa yena i fanele va munghana wa mina
ni vula leswi hi ku ni tiva mi ri chomi leyikulu ya mhani flora mhani flora n'wacauke mm. a loyi n'wana mase wa mina ya chomi ya mina yo a yi chomi ya n'wina chomi ya mina mana yena ya he mativa na swi swa koho okay mo hi teka lavawani hi wu lava dj mfundhisi i mchomi ya maponyana a yi chomi ya n'wini Hayi. okay i n'wana wa mina okay ene yi nga ku mi pfa mi mi lwela maponyana loko ya ku ceniwini hi maponyana hi pfa ya n'wi vona n'wina mo mo heta ka ngamula leyiwani e fana na mufambisi wa xitechi xin'wana ni nge va boshman um mi famba fana na van'wana va mufambisi wa xitechi diga o maditini i jaha ra i mina jaha ra n'wina leyi my biggest fan Mamo, Okay.
wow mamo, mfukina. tipfa ku njhani n'wana Mfukeni. ngo mm. ni pfukile ni pfukile chavulani ku njhani hi kona mnjhani um eh, biggest fan ya mhani sandland
ya i vula swo ngopfu sweswo ndzi rhandza ku dlaya dide dya stive e eh, dida dyo vula mhani leyi eh, ni dida yena ndzi dya mina mfo okay ya ma vona sweswi se va bula ku ma vona mhani tsake ngopfu na i khale ni nga se mi vona heyi exi ni kona n'wana ngo
ni kona ni kona u dlawana ku ya tihonyini
a wu xana ni ta mi xavela tiho mi va mi thola munhu a a a mi tsemela ni ta hakela
no jimanyana ka boy boy ah mara ni ri ta hakela i ta hakela oh, mapanyane
i minduku ya ntsemela tihonyi ta ku hakela dik
ya ta hakela i ri mali munhu mali mo ka mabanyana twanana eh, twanana va ta hakela twanana mi swi tweni ntangonyana loko yi nghenani ku i mufambisi wa xiteji xin'wana se ku ngheni un'wana a fika a vulavito
erile njhani hello aye mi pfukile mara
hi pfukile minjhani mi pfukile ee mm. minjhani mani hi pfuka minjhani ka baba hi pfukile ma eh. eh, matona mphedza ke ni mbonela kusuhani ka ina ka
ee mata hi mi sapota ngopfu hi mi rhandza njhani na khensa ku rhandziwa swa kala n'wana mhana va talangi lava rhandzaka kumbe va rhandziwaka hayi na mi rhandza swinene se a na u ta vutisa laniwani um eh, ku ri ku hi la ta mi rhamba hi mi kuma njhani um loko mi lava ku ni rhamba mi cheka acrylic hi vo va nga mi kahlekahle mo ni ku ni ta mi nyika vuxokoxoko loko se hi ya ku heteni mi fonela khampanini mi fonela n'wana wa manyike kumbe esihle vanhu va tikhampani lavemusa baloyi vanhu va tikhampani mm. okay no hayi a khensa khomisani sweswo mi hi kurisa hi ya mahlweni a khensa bo ee
vana ni smayila njhani he bot mikombeni na tinambara ta yona
ni vona rhumela wenandlela yin'wana yo hlamarisa swinene mm. i ta rhumela wena bot mara mi tekile na
mina eh. eh.

nge vavanuna he hi pfuke njhani beyonce wena u le giya ahe mnana mi ni kwala ka siyandza xina khensa ka bota Mm, ah, era como que eu ia apanhar. hayi hi pfukile n'wa baba
Mm. Mm. ku xeweta ntsena Mm.
Eh, a na kwadzela kaya va rhandza ngopfu ama va ka senda na mufa mubuta na pundu muta va xota mi va byela Eh, va tlanga swin'wana va nxawota ka leswo swa valungu kasi vo fana va nxawota ku va heta se va ku biha ku na vanhu va nga fola laniwani va ka senda na va tata kwala bote n'wini o va ri ndle kahle ke i mhana i fane- i fane- i fane hi xeweta na le vanhwini va komba ku hayi a va nyumi Eh, a ku na nkingha ke

ah mavona mivoko hi gomola vana mi nga lwandla ntombi leyi um lexi a ni zama ku xi teka xa ala na xona no ni teka xin'wana a mhoni sweswi ni zama n'wansati vaceni ma ha va lava kumbe mina vaceni va enough eh, loko ku ri va ta
ku endla njhani ku twisisa no yingisela na no va flexible a no vanhu vona mina ne loko ni nghena xitejeni a ni oh mi flexible a xitejini
ni vula ku a ni wexe swi ni vutisi va cini mm. ku laveka munhu wa flexible mm, mm. leswi wa wu lava ku ta vula ku loko ni nga ri flexible xitejini ni flexible kwini
vutisi bya mina mi nga xi mi ri mi flexible a xitejini na oh, okay ah no na swi twisisa mi ta ku na eh ku na ku na ku na ku na Facebook page ya n'wina eh ya Sandland Chavala ku nga ku ri na ti-video ta n'wina laha hi kota ku vona vu flexible he vanhu a na mitlangu hi titanga ta n'wina ntsena a he baba mina minjhani eh, ri perile chavi a he
minjhani na hi tsakile minjhani hi pfukile

na khensa seketela ri meya mahlweni ku Mm. kondza hosi yi vitana
mi nyika vunanga bya kahle swinene um yo i khale mi sapota ku sukela kwele hansi kwele ni nga khensa khamisani sweswo mama hi khensa swinene hola amen xavi thanks mama inkomu inkomu inkomu buti wa mina inkomu buti wa mina masidi ya kumeka mi nga ma xava na sweswi na to hinkwato na na sweswi nga ti tlanga

Mm, naye a hi nghenela ku mixoweto hi ku ya mi rhandza a swi lava ku mi byela ku na n'we mina ximali xo saseka mara mi vonaka mi le xinyamini
hi ta tshama hi nghena hi ri xinyamini a loyi nga ri xinyamini wa hi chinghela wena Eh, mina Mi nga- mina mi nga ni pfuki okay layitani ni nge chingi ke hayi swi right a ni nghenela ku xota mhani ene ni twi chavi a mi vutisa swin'wana a mi swi hlamulangi kahle ku hetiseka a mi vutisa ku ri um nkarhi luwani ka ringhoma leriya ra n'wina leriya ra biya leriya ra hunters maybe mi kuma ntirho wa bya kahle to nyawulanyana hi swona na ku ri ku na madyima ri mo tala mi nga ma levuya ni hlamula ni ku lava vulaka swona hi lava a va ri kona mina a ni swi tivi a ku na nchumu va ka biya va nga endlela vanhanu kwele vanhu se a ni a no zama ku hlamula swona ku lava va vulaka hi lava a va ri kona mina a ni swi tivi
okay eh. ha hi cancel mhani mi va na madyambu ma kahle mi ta n'wan'we mani
ni humesi chaveni ma rhamile kusuweni ku ni le ku mi vutiseni
rero kwalani vito oh, mi twa halaka hina swi fanele ka n'wina swi le ku vonakeni haleni
hi khensile yi humeseni ah, mani lo nghena okay xapxap sisako wa sungula ah, se vanhu va nga ngheni ka va nga koti ku huma hi eh? phela masita ku nghena na u nga koti ku huma swi vula yini eh? a ni languta kume ku na khola mara martin va rito ra kona
u sungurile

hi pfukile minjhani Hello.
hi hi hi pfukile hey. ha no to- no toke ya ko ya ala mani mara khesini loko hi twe voice ya n'wina mani
na khensa ee mi xo- mi xewetela na munghana wa mi maponyani kwa tlhelo

anala ta mi kombe ten thousand mi nge se ya ku hi le malini njhani mani hi pfuke njhani no hayi nxapu mani e vetani vetani kombe ten thousand ya yini mi onhi kwalaho ko viteni ya yini
ya yini mani mali yi na ku ya yini
ha lava va acrylic va ta mi nyika lava na va tshemba
a ni me swa swa ni kombela eka n'wina mara a ni vonzhe ku loko laha va wa voze va nghena ni kombe mali ni ta mi nyika ni ta mi nyika hikuva mi tirha na matshwabe mude mhani sweswo ntsena
ni nyikeni ka hikuva hikuva mi mbelela matshwabe mude kwalaha ka masa bemuda ntsena mbili
o mi ta be mi nyika ni um na maponyani a ta rhwala xipikara
oho
se mi mi ta va nyikisa ku yini buti wa mina ni ta sendela wena u ta nyiketa vona hundred percent wena ya eh

okay no problem ya hi vuyile network mi nga vuya mi tlhemixera uh, it's okay ya wena endla wena endla i wallet ne nghena haleni ah, swa micambi mi pambutisa ku yi rhandza mani i mani yi nga n'wi yingisiku ku na cambi leyi nga yingisiku yi ri ya gas xam nga dina nga yëngu sa. yëre as gaza. Mm.
ayi.
mi ngi say kwaam. eh. eh, eh what's your favorite song handle ka tinghoma ta n'wina ra xigaza leri mi ngo risimu leri ni ri rhandza ngopfu leri ni bela ngopfu matana to brothers a ni vula xitimela nghoma mm. xitimela ka mitema yo

okay yes dot o o mana yi tekela va nga xita mina n'wina pfana ni senda timali ta kona ku va ta swi vona ku a ni senda nkarhi sweswi xap xap So- sorry for for sorry for xinyami mani eh, hi le ka low shedding ma ya low shedding yi busy la tikweni Eh, eh, mi na- eh, mi langutisa hi ri cape town cape town load shedding Hmm. Eh, Ah, okay vulavula ni na vona mina na ku tiva ku ka maluleke i vurho- i vurhon'wana i yini la la ku twisa ku la munhu wa kota ku i na vurhon'wana vurhon- i munhu wo wo khoma swilo hi vukheta munhu wa mbilu yo leha hi marito man'wana
mirhomboro yo leha njhani Eh. like okay loko swilo swi tika then i i munhu wo khoma swilo swi leha kahle kahle hileswaku loko munhu wa vurhon'wana ni i munhu wo tiyisela munhu wa mbilu yo Mm. leha munhu wo na ka khoma ti-

nkarhi lowu a ti ri ku ya namuntlha hi le nghozini network Ele, u vuyile.
hayi network Oh, ibhizi na hina namuntlha mi ta Hayi, yi se- khomela mani hi rivaleleni ngo mo tshama kha mi vuya- a vuya mi khe mi shera ku vanhu va swi tiva ku a hi lo fika makumu ex ya network ya hi dlaya namuntlha network ya hi dlaya Yee. hayi ta mi- ta mi dlaya

vurhon'wana i vukheta u swi veke kahle luya na yena e khoma swe loyi vukheta hi ndlela ya kwawu la u phazamisa sesi loyi sesi a ko xewetiwa mhani dla ntsena na tinamba ra masiya hi ta vona hi sala hi ndla njhani hi twa minjhani
minjhani mansa ndleng chavalani mitlhe mi ya rhanga yi lava va yena
na hina hi viki ni mi rhandza ngo ni mi rhandza ngopfu mhani wa mina
danke yi va swi tiva la ku chaya ku risimu ra n'wina mm, ha ti vuya ngopfu ha na khensa swinene loko mi ni rhandza xem mm, ni rhandza n'wadumaze haye haye haye mhane
okay se mina n'wina u ri yini loko kha mi cina tinsimu leti
wa ti rhandza na yena u rhandza leswi rhandzaka na n'wina na mana mina boyfriend leswakuani ku munghana wa mina magawu la ni ta ze ni n'wi tshinelela kumbe xa nga i tlhe ku wa ti rhandza na yena mi ni heti ku vila hi xitsonga xa vumhani
okay a ni a ni la ku commenta swa yi ku mi khalabya sweswi
ve le ka vona ve le ka vona swi serious a swi serious a swi serious hello hi lavo lombo chave a ni seketile se hina hi ta va vanhu lava ku vo hi va original anytime eh. time

hi swona hi humese Eish, mi nghenise hi mani xilo xi nga xitirese loko mi nghena xi tireseni ku humeni u nga ndli sweswo ka a ta ha kombi ti-option ta kona Ah, a mi yi tinghoma leyi ngo la ku pfuleke Ayy. hi ma milanya fana se la ku nghena ku n'wina ku alanga mu humesa ku mo famba mu huma hi n'wena
nga ni endli sweswo Minjhani ka Mandleti?
teka tintangha ta mansandela telene ahee he chave a ni ta a ni ta nga matisa dlene mani Mikulu, he mi nga so- voni malebyi yo basa mani
loko ka bote laha ku heta ku n'wi byela ni ku mbuti ya xiphongo yi tswariwa na malebvu na swingalangala tilandela after six months so wena ku vula yena we mi njhani ka bot hi pfukile mi njhani ka mandleni hi pfukile ee hayi hi khense ku mi vona mani ha na yena ha khensa
mani va ka hina masita va rini ka mandleni ve ri ve ri hayi loko n'wina mo va mhantsongo ha va nga tsaka ku dlaya ve nge vi na problem leswi va mi rhandzisaka swona

ba tsutsumeka
eh, eh. loko ku ri ve ri va nga tsakela ku mansandlani va va matsongo eh. nan'we va khanyeni va byeleni ku mi nga swi tsakela kumbe ni va papatsongo
se mi la ku ni tekela na eh ah vo va tin'we vo va tekeriwa vo va tekeriwa eh swi swi swa kona mani hey mansandleni mo ni mi siya na marito lama ne eh. mata loko a va ku ku pfuxa munhu loyi a nga vanhu lava va nga tlela ne a ni ya eh. pfuxa matshwa ni pfuxa na bot exon ni ku endla ni combination ivi ni ya ni ya vitana na both ku ya ku ya tekiwa na both pace se ku endla ni combination mi ri four a ni la ku gaza yi penga eyi mani dlaya mani ma swi vona mari eish rifu mani rifu eh, rifu leri n'wi no ende ri teka vanghana va me ntsena eish mativa he siku leriya loko mi karhi mi yimbelela le ka ka siku leri mikhe mi yimbelaka xigama ni pfanga no lava no rila n'wana mhani leswi twisaka ya vanhu lava mi suka kule na vona amara loko ku ri ku ka ha ri na vutomi byin'wana mahlweni hi ta hlangana hi ta budget hi mpela loko rifu a va chuza misaveni i nge ku fambe n'wino
i nge ku fambela vaya
waloye waloye mi nga tshama na yena ha nga kwa swa ku yimbelela ha swi kona i khapu ntsena yena to tinwela tiya a timbalela madlazi a nga na chumu a ku na voice kwala waloye a ku na voice ya ku yimbelela a tivi chavalala wa njhani waloye
ku na swin'wana mi nge mi Ah, tivi swa- swona hi nkomo hi ta vulavula e khetsini mi hlayiseka na mhani na Hi swo- Thank you. mhani va ka n'wina va ka hina
Ah, nice one mo hi vona un'wana hazel ngoveni hi sponsora swa hina hi boheka ku swi acknowledge loko swi fika Mm, swi fike yini sponsor mi twini se ti la ku duma loko mo swi ni twa ku brrr, leyi a yi nga twala la

xilenga
Okay. xilenge xilenge a kaya hi le ka mphambo e a kaya hi le ka Okay. mphambo all right e hayi ku ri ni tsake ngopfu wa mi nghenile namuntlha ku na risimu rin'wana mi nga tshama mi ri ba a ri tsakisa papa mina ngopfu ra nghala xihundzi tshanga a nga ri xo ndzi tshanga eh Swi vula yini? e hayi loko va ze Xihundzi a ni twa hi tshanga. rona ku papa hi lava va Vona yi kuyini hundzi tshanga eh Ah, loko ndzi baro na movie leswaku papa hi lava se va vuyile se loko ni hleketa ni mi vona ni vhe ni hleketa risimu leriya loko a hi swi lava ni requesta ni ta vulavula na mhani lava eh. eh, na lava ka hina va ri va la kumixayo wena hi lavo ah, ma tsutsuma na n'wina mina munhu n'wina a n'wimo va munhu mahemba ku tsutsuma munhu hayi va kona ebebi ka ri na munhu ta lava ta kona hi lava ebebi hi loyi
Ah,
hayi ni le ku yingiseleni that's why fambani mi ya sweka mi ya a kitchen ni vona ku mi sweka yini swo swi nga ze swi tshwa hi ku ta nyama ha mi rhandza masetlene ha mi rhandza mana mina na hina ha mi rhandza swakana Eh. Hayi, man. swona bochap. inkomu na mativa makanyanisi mi inkomu Mi- inkomu
no ni swo khensile singitela swa etikweni mina la vun'wini ya ya ve ri tikweni a a mi nga sweki makanyanisi amkwini

no mi hlayiseka mi no a ni khensile khensa hina ne so khensa mi inkomu hlayiseka so inkomu okay fantastic let's see who's next hey min eh asimnana so ngumboss ah, ngumboss kanele ngumsesi boss oh sorry sorry sorry sorry sorry u ni zama ku teka na un'wana munghana wa vona A ni home munghana- tichomi chomi ya maponyana lexi salaka ni chaviwa n'wina swi swa koho ya mindla ex dj leyi ya xiyimo xa le henhla

a ni ta ku vo mhani hinkwenu ni kombela mi yi twa mhaka leyi ni n'wana ka mhana mina hayi ka vun'wini mi njhani ka mhani sandleni n'wana ka mhani na wena hi n'wana ka mhani na wena ka vula wo va n'wana ka mhani na wena vurelo ku mbuti yi tswariwa xiphongo yi tswariwa na malebvu na swingalangala lero hambi a rin'we na loko no tshuka ni hlekete swin'wanani
ni ngo
okay ke lero ni nga va wa swi tiva ku va huma hala ka yini a he se swami wa swi tiva ku va huma hala ka yini kwi kwi
va huma ka siyandhani mhana funghayi kasi ni teka kasi ya ndani mi phenelo tshama kwale ti bika malamulele hi laha hi nga hlangana kona va huma hala ka hina ka siyandhani makwale ka siyandhani
nwa ka mavasa ku na van'wana va famba hi venture yo tsariwa ku tiva ta wena va ku botomas a va tirhaka eleriskale kasi un'wana botomas wena ni ri kota ra ka vona Okay.
i boto boto mas Eh, a ni yi tivi. hayi i boti wa mina ka mi nweyini ka chavi namuntlha
Hayi kofi. i kofi Mm. a hi la ku mi byele ku ha mi rhandza mamo hi mi rhandza swinene and hi proud swinene ku va hi khe hi humala ka n'wina danke danke n'wina vo huma hala ka hosi ya hina yo xonga yo saseka yo tshuku ya ka mani ka chavalolo buti ka ya ka vona ya ka n'wina chaveni khensa xilungu lexi u nga na xona u tiva no ni proud hi n'wina khala u ku ni pride hi n'wina
bye bye chaveni bye bye
se mani loyi ya ni hlayisaka loyi ende swi endla ku hemba phe wo va ka chavalala mara wa no miyela hi ku na mi va ta ku kumbe swa va ta ku na n'we minata
babole da ni go ah, ku kula
hello ku na munhu la
Njhani?
Hi pfuke njhani? Fikile.
Mm. Loyi ka hansi a Glen. Andrasi.

u tsundzuxa swi a ni tivi i tiya leyo noko ya ka ri khanyana twana swi swa ko vana na kambe ni hi sukela hi mana mina Hey, mi ri yini mana mina then rise. vatani mi rhandza ngopfu masimu Na khensa ka.
ni mi rhandzisa swin'wana ku fana na risimu leri ha ku ba ku sweswi a ni ra ni dobongo mhana wa wena oh vananga and then leri ta ku i dobongo mi ni bela rona ka a ra biwa sweswi
leri ta ku i dobongo mi swa boha sweswo Njhana, eh, dobongo wa ba sweswi ku se na 13 minutes xavi a va hi beti dobongo vanhu va tsaka 13 minutes va freezini lava i network ya hina kumbe ya vona Eish, Mo hi ya check. khata ka ma-

swinzi hi swona wa navela chavi ah mi mi nga ni hembeli hi ku navela vin'wami xi navele ya khanyiseli
ya u pfukeni sesi wa mina ni pfukeni minjhani pfukeni vulavula na mhani sandlene hi ta tlanga dovongo sweswi minjhani kahle Gaga Sheko wa Africa.
hina misava hi nga yi jikelele Hi pfukile minjhani? hi pfukile Ino.
hlamlo saseka ka Ha khenso.
hinkwenu kumbe vo ntsena
vona mi ri wexe
wow a wu to ze u ti tumbeta we a wu to ze u ti tumbeta na
mani mi chavalala de chavalala de ya sasekile tisixteen ta december shem

hi suka hi tsutsuma hi swo ku ta hi dlaya no tlanga se a na ha ku sola se swa mina kombela ngoma ya n'wana lovola ka n'wana lovola no n'wana lovola bota
ina okay ni ta dya mali ni ri nexe
yena ni mahlweni okay vamhane ku kurisa n'wana u ri wexe swi kahle namuntlha n'wananga wa lovoriwa ta dya cuma ni ri nexe nghena Eka. umalovola nghena jaha ra mina aha nghena macheleni nghena wena aswa hi swona aya n'wana wa ka hina u swi nga ta ze swi ndlawuse hi le ka family reunion hi khenseni wo hi ta ka vongoveni na vomaluleke na vogandlanani na voswiyiniyini

okay a ta heli ku na leti nga ka mayephu mi teka mayephu mi te kwini le ya stage xa hina lexa xa rhandwa leyi leyiwani a yi reni leyi mana mi ha nwa mi best xitsonga female artist of the year lembe yi tsaliwe ku Lembe wo swa fika na 20 sweswi, a ya ha swi tivi. ya leyiwa minkarhi va ri ku na leyi nga sungula hi yona vona leya magawula
leya fika yi ri ya yini ya ya ward ya straight leyi Yi- yi komba vuswikoti na talent akomba vuswikoti bya mina ma swi vona Damn.
mi mi va byela ku chava mumbeli ma vona lava nga ni duroho la khumbini a ni ta va oh hi ta va komba ye swo bani hi ya xi teka picture loko nongonoko wo fika makumu hayi loko foni ya mina yi foni yo yi humesa ngo loko u fambe gezi e mi nga chuhi leyi ya ka vision f m leyiwani nga yi khoma kumbe yaleyo se mi le ku dya hina hi rhangeni ku dya wena leyi best family xitsonga artist twenty nineteen a ni swi tiku hi le kwini na n'wi mi rivele swin'wana ni mi wone ngopfu
no mi nga ha veki laha henhla ka ti-laptop ya hi leyin'wana
ya le ya ka vision f m leyiwa hi le ya maponyane a nga wina ku le ka vision f m ya maponya se u kombele ku veka kwani
xikhwameni kumbe endzhaku ka xipaci xa foni ma ti vona ta award tele ma award a tele a hi ma tlheriseteleni va ta swo ku na asatma south african traditional music awards tisa mukopani leyi a ni tekiwe kona le n'wina mina ku rhandza ku divorsa n'wina
tekiwa ka xivamba a se tekiwa vuyisatela ti vuyisatele ni hala va ta twa u ti teleka hi ti tlherisa ti comment leti nga ri kona ka mi ti vuyisa ka hi ti teka ka hi ku tisa ku avutomi ku na xiyenge lexi munhu a fanaka a hundza ka xona mm, se swi kahle mm. ku ya jika vukati ni vona ku vukati byi njhani mm.
mara lexi ni tsakisaka ngopfu va mhani munhu mi byele lexi ku va xi vuya swi kahle ende swa tsakisa endla leswi swi lavaka nkarhi lowu lavaka so hinkwenu n'wina swi vuyani mi nga zi mi twi nga ku hayi kona Yeah. mi straight Hi- hi- yi ku charger rali ya mina hi swandla phegezi ri Jambani. famba mara hi nga humi hi va teka hi ri xinyamini hayi na pro hi ta tirhisa flashlight loko network yi nga fambi a hi pfeli Ah, mara le ka hina a ni vanhu va koho wa swi twisa ku loko vanhu va tlharihina hosi yi tlharihina swi hinkwaswo swi tlharihina la ku swa tlharihiwe mara endleka gezi network ri yi le famba mara network wu nga fambi hayi foni ya mina network hi yoxe na swi twa ni ni tiko ra ka hina leyi mara ku swona nga mara foni ya mina nawu ne network a yi fambi a na swi tivi network ya mina a yi fambi ni vulavule na va na va service na service provider ra meko hi va ku ri ku ni kumeka ni ri busy Eish. a swa tikomba ku tlhariheni ka ni yi fa yi tima Mm. loko mi kutela yi nga ta tima n'wana. sweswi laha yi pfa yi tima ni ta tikomba ku hi ku yi vuyisa ku ni tlhari okay ya ma vona so hambi gezi ro famba hi to kuma flashlight yi flashlight yi ve tirha ya mahlweni vanhu lava hi nge va phe vanhu lava gezi va na rona so hi ve nge bayise hi ku pfumala gezi ka hina eh le na na na yo president le swi endle mpela ya vulani swi vule ni xipedi ri nge se famba vonani a ni rivele gezi ri nge se famba Nese swi ta ndhola ku ni khomakhoma na kepisi na yona fulani swinene na nceka pfulani swinene laha ka hemba swin'wula wo mavele sandben chavalala yi kona merchandise na swikipa nceka mani vo na tikepisi wo ni va byela kusuka namuntlha ni ni decide ku mi nceka na tikepisa ni

i ni hi miss fear leriwa wa koka movha yin'wana wa koka movha u hakala va ka helela hi data bot a hi tse a he xin'wana boti chavalala rin'wana bosamson

ho la ku ta hi ta bombisa ntlhambi hi ri kaya mm, mm, mm. minjhani ku va ni pfu njhani n'wana ntukulu wa boto wa mina kokoho hi mina na moho one
kwala kaya okay n'wana ka hina
a ah, no la ta mi pfuxela
Okay, n'wana Boti Samsoni na Mhani Beta. N'wana Boti Samsoni lava.
N'wana Boti Samsoni va ka hina Mhani Beta. Kambe Boti Samsoni va.
Mhani Beta na vona va huma ka xigalo. Oh, na va vona.
Boti Samsoni lava va vile mowa na va te ka makhasa mowa. Hi ta hi ta va tivela ku. Hi ke SMC. Kasi swinene xaka ra mina muhlayisaka hi ta hlangana hi 16. ka chabalala day chabalala day fantastic mo fantastic nyana va twa ku yini oh no ku fantastic eish mi bini fantastic eish ma tivana se swa ko okay thank you so much let me see who's next
thank you
vakaxana la hi ngizele swivongo leswin'wana ka no tlanga hi ngheneni hi va komba ku ha dominate la tikweni mm. vanhu virho va ka chivela la hi talangi ni tele ngopfu ni tele ngopfu mm. u tsundzuka bo joseph chavalala Iko yo boy Joseph.
Let this make black mambazo. Oh yeah.
Hey, nice. lava va ri yimbelela minanga lebya bya bakibakana swivula yini
a swi nga chayi leswi a swo
va nga wina va nga wina ti-grammy awards
va ri gays video e ve ri ve le ku tiphineni hi nongonoko mavolo va ze va ku nongonoko lowu u va nandzihela ku tlula hinkwayo a swi komba kumbe le ku tirheni mm, hi teka n'wana mm. loko gezi ri famba hi fambi hi na hi ta sa kwala Mm. so namuntlha hi le ka a hi twaneni va ka chavalala eyi futhi hi loko hi Ah, khoneleni baba, ma- ziba hi khona. okay ke nghenani vo vo eh, vo maswanganyi na vo swi ku njhani sesi i mkhaya loyi. Mfokeni ku njhani ka Chavi?
Hi futhi- Gegel, Xo- xoko fred bali lexiwani Khale- Ya mada.
un'wana wa n'wina lexi Ya, Xo Minjhani pfuna ka vana mhani.

hi mhaka ku mhani wa ka chavalala na wa swi vona wa ka fred bar
minjhani ka mado ni pfuke ku njhani n'wananga ni pfukini u lowa wa nga na ndzima
a ni ri na xona tona Anir na xona tona. Hayi na ha bula. Eh, a xi a xi pfukile. Eh, xi pfukile. Karikari. Na va xikipa hi xava kwihi? Eh, xikipa hambi ku ri ka mina.
Mi ri kaya hi ta xi kuma njhani?
Wa wa vula loko xi lava na ku hala joni xi kona. okay Oh. ni ta ku byela n'wananga a ni fonele
All right. hola girl girl
Ni humesi ka Chavi. huma khale u lo nghena eyi u na rivati ra kahle njhani inkomu let's see who's next uh, ve ri chave accepta na va ra na accept na va rhandza ka hawe hi ku tekiwi ala ah, se hi nge tirhani na we dyambu leri hinkwaro leri a ah, no swi n'wi tiva kahle hello ahe ah, minjhani hi tsakile minjhani a hi mi voni hi pfukile a ku na gezi a ku na a na hina ri hi fambeleni xem gezi ri le ku karhateni mara kulukumba luya wawu a hi rhangela ku u kombisa ku ya fika makumu load shedding in the next few days ni pfuke minjhani ka mama hambileswi ni nga n'wi voneki u nga ni khegeteli voko wena ka swi ni tsakisa ka eh. ni pfukile swinene na khensa ene na ta mi byela ku ri ni mi rhandza ngopfu danka n'wana wa mina Ni na ku rhandza na mina mina
ya like na loko mi ya launcha that cd ya ya dobongo i was there ntsengo wolowo mi lavaka hi wona na wu tiva i have it okay n'wana wa mina
ya Eh, u twala u ri kahle mara hi le koteni ku vona swa ndla kuma ka hi ta tsakela ku ku dyondzisa swa timodelara se u nga siya tinambara
ti nga ti toloveli ti nga ku toloveli ne wa ni tolovela wa ni tolovela okay inkomiso so ni nga ku toloveli o ni ta ka lava ni va lava ku toloveliwa
fantastic xi ni nga xi toloveli a xi ni twangi layo u nga ni toloveli ni teka lona ntambha ni ta laha masiku hinkwawo ka swi nandziha so gostela laha mm. vanhu lava mi rhandza ngopfu na mi na rhandziwa wena a ni na mi na rhandza mm. no ka ni nga rhandzi leswiya wehleketaka swona ni vula ku rhandza mara a ni ta ku kumani munhu munhu wo ndla yini loyi a nga ta mi khurhelela jarata na swi kota a ni vula mutirhi ni kuma mutirhi a ni- mutirhi wo tirha kunde a ni vuli munhu na swi loyi- kota ku pfulela na swi kota ku kula leswi byi ku byela Oh, ku swa hi na disturbance. tihunyi na swi kota ku ya tihunyi na bara ya mati na puxa ku na n'wana ku ri Swi kombe lava nambara ya fungha heyi ta ku charger lana leyi lexi a pe heyi swi kota swo tala ngo munhu bya man'we o oh, ha na mi twisa mi nga ko munhu mara mi twa u mi heleleni mi ri munhu mi ri one xikwembu hi xoxe ka buku ya genesis chapter one verse one mm. i think it's i, I think it's verse six not verse one chapter one verse six mm. ah 26 leseni le xi ri xi swi voneni ku n'wanuna a swi sasekangi a tshama a ri yexe mm. se xi ku ni ta ku kumela wasati mm. ivi xi tlerisa n'wanuna vurhongo lebyikulu mm. xi n'wi lavela n'wansati xi teka rimbambu ra yena xi ndla n'wansati hi ntshuri ra yena ku nga rimbambu ra yena oh, leswi vulaka ku wehe we nga rhongo hi we swi biha ku ku yi tshami ri wexe hikuva u fanele va na nsati a ni endliwe hi rimbambu ra wena mm. e ma swi bohi ni vananuna ni rimbambu ra na ri ndla mi yi veki kahle se mi tele ku ku fika mi va rimbambu n'wini se loko mi nga ri rimbambu mi lahlekile you are lost vanenge Mm.
Mindlu Right. lo- mindlu ku mba ri mbambu A na ku va ri mbambu na. Ni right kwala nengeni nga ku. a ku right
mo ni cheka un'wana ve ri swa tswa vo va vanenge ku va ri mbambu ve nge swi koti swa biha mara masitefu Chave, wa ta ku n'wana botani. ni le ku mborheni loko ni ku swa biha hayi a wu ni borhi ngopfu no vula ku a ni la ku na varhandzi va mina na vona va swi twisisa ku mm. swilo loko swi nga endla ni a swi endli a swi endli tshika a fosteli a fosteli hayi dyondzo leyi kulukumba namuntlha swilo loko swi nga endli tshika u nga fosteli and that's dying eh, eh, teni mina that's why mina mi tshame twa na munhu a mi ni Ra tshame ni tshama- twa maponyana mara swi swa ndzi swi a ku yini maponyana a ku yini maponyana a ku na munhu mina pfuna munhu pitori a ku pitori mina ya a mi jamukelane na maponyana Yee, ne last time na na munhu a ku nga ri pitori a ku ri soweto sweswi maponyana Eh, sweswi maponyana a nga yi tivi ku joni kun'wana na kun'wana va hi le pitori a ku ri soweto u ndleni mali liya ya nenga ni yi kumini hinkwayo xipa hinkwayo na ta swe soweto na ni ta mi se soweto
Oh.
okay n'wana buti mo hi vona ku nghena vomani van'wana plus madeo leyi tlhavele kahle hi foni munghana wa mina a hi le ku voneni ahe minjhani Mpfuni minjhani boti? hi pfukeli vulavula na mansandlene Eh minjhani Mansandlen? Hi pfuke njhani?
Ah, hi pfukile na lava mi pfuxela na. Ha khensa. Eh, mi va na siku la kahle.
A ni ta va na Ah, vusiku ri bote. ta va na vusiku bya kahle.
Mi va na vusiku bya kahle. Hola.
Fantastic.
Fantastic. A nice one. Ah, mata namuntlha swo ndlawo hi loko hi ri ka va ri am seven na vo e news na vo sabc tifoni ti tele I ti tlhava ti tlhava tlhavile hi tlhava tlhava hi lo saseko hi lo tlhaviwa hi tifoni to tala Uh, let me see what's next and this one Mm.
mara ha tshuki nyana u swi vona Ah, ah, ha ri ku zameni ha ri ku zameni ha mi le ku yilweni vanhu va hosi hi khensa s- eh, ah, hi khensa media house ya hina he hi le ku yilweni a ku loko eyi ma yi layita ku ngo ya magawula ya mag- a hi n'we nga ku magawula ma wa tsakela kasi magawula hi va i mugoni wa mina loyi va na malembe mangani magawula Mm. a ni swi hlekete ni mugama magawula a famba ku ri Mm, na swi twa na hi voice Mm. magawula munghana wa mina
Gezi na yena Yeah.
kasi wena i twa nga ku loko ni ku mara mi mi mi mina malembe ma nga ni fixin forty a swi lawe forty ni fixin na ni lava malembe ni vutisela ku ndlayela ku na hi sevoroso mm, so the twins ma byi tiva Ai, ei, swi ta ni bala u ni mabyi mamatela ma defense na matiko thomas na timothy Mhm. very very very very very va very va mi promote ngopfu a ku a ni swi tivi
Mm.
a va byela wena mave nge hembi la vana va themba i ni ri va ri va tichomi mi promote kwini ka mahoweleli ka mahowelele a hi swa

Doctor Lawrence Mathebula. Eh? Hayi mfokeni man. Hey, Mansandla yanga mfokeni. rini Hayi mfokeni hey kwa gezi.
hola hi sweswo ni lavo ni Uzwe mhani va lava ka mhava lava le ka mhonisi. ta ni byela loyi
okay chome mene mi ta mi byela ne byela
mara hi nga tsaka ku va na n'wina lo
xole hi layi swesweswo loko kha u yi hosta va pfa va ku ha host se yi karhele mm, ana mese na khudzela hayi ku karhala sweswo swo tala vula ku karhele va ku va ku va hembela na ku hayi host says to you kha va ti be ku va twa we fa wa na energy bela va ze va twa a nga thembi ku i energy ya mapela mm. and then let me see what's next then un'wana u ri ta akhawunti ta n'wina u ri yini loko a tshuka a lava ku mi blessa hi mali Ah, ta va ni ka ta wena Se, mara ku blessa hi mali a ni ti-account ta Ti-account ta mina. mansandel ti ri yini loko no tshuka ni lava ku va blessa hi mali not zero touch zero six five one yima e mi nga hlayi fast lani loko yo jela yange yange nghena ka hendrik van voma mi dite no ditivi o

branch code meriren branch code 01805 01805 mm. in kadrir standard bank std bank std bank uh, yeah money pay swandla va ri serious vanhu lava mo swi twisisiwe hi swi tekela ya mi ta rhumela kwalani mi ta rhumela kwalani mm. eh, nambara yi ta vheta hi ku tsetselela gladys chabalala wo hi n'wi tsetselela rin'wana mm, daswona mbili ya tintswana mi tsetselela mina ngo daswona na mbili ya mm. ku vhele swi
eh, mo hi cheka ni le xinyamini laha hi nga kona
kun'wana mo tshika hlapi yi tshwani
se khale hi ri laha ni vula ni a ni ni oxe nhlapi leti ba or din'wana a ni a mi oxela hina vayeni haya ni oxela ku dya hello
Siyamsi.
ee mpfukeni
mpfukeni mjani mpfukeni ve ri chavalala de va kha endliwa kwe for sure chavalala hi tala ku va ka siyandani minkarhi yo tala eh, tala ku va ka siyandani loko va na ku cinca hi ta hi ta mi byela mara hi tala ku va ka siyandani a he boti eye eh, mjani yes ex city city of tshwane a hi tekele gezi man na hina hi le xinyameni hi mhaka gezi yes ntsena network n'we yi nga mi tekelanga mi pfukeni mara ku pfukele minjhani hi kombela ku xeweta ma hi la
ehe
kahle mama

Ah, ingaku va hlupha hi network ingaku loko va heta ku shumayela va vuli swin'wana ma network yi le ku karhateni network um mara va ku ri swilo leswa l shading swi le kusuhi no fika makumu lc ls i mean ya mi twa bot bye bye okay mo hi twa laha ahe ahe ahe se so boti ahe njhani ha hi hlayisekile na hina hi na yona load shedding mara loko hi mi vona mi ri so ha tsaka heyi mm, hi lo tirhisa plan kumbe hi vona so
hina hi le ku mi voneni ha tsaka
vulavulani na mani la oh
mpfukeni mhana mina o mbali bya titsumi white ey vulavula na yena hayi ka chavi ka nga kholi ka ta vula ku ni angel mina a ma ha vonaki